Sí, ladies, até nos a trobe den e un otro seccion a trobe of un otro tópico cu nos bay conversa di dje. Pero promé mi tin cu cuarda bosnan riba e base di Revlon. Nos tur di nos make-upnan masha bunita. Pero shownan, un make-up e base ta principal. Si bo tin un bon base, bo tin un bunita make-up. Anto Revlon tin e mihó basenan. Seca mi mi tin awor aki esun cu ami ta usa. Esaki ta e Revlon Color Stay, anto e ta masha bon mes pasobra e tin e protektor di solo tambe, kimen bo ta hus'el e, anto e tin e protektor di solo ku ta yuda bo. Anto bo no ta sinti e mes. No, no ta peleá, sa, anto esei mi ta gusta di e basenan di Revlon, kimen e basenan ta perfekto, ningún kombinashon no por tin, pasobra esaki ta e bon kombinashon pa bo makiyahe di Revlon, pa asina bo makiyahe keda manera di suli nos. Bunita. Pero ladies, mane nos ta bisa nos ta den un stopiconan, do mi tin un otro topico basta interesante droge. Bosnan a yegi mak nei, bosnan a yegi experensha cu bo tin un best friend, pero despues di tempo e best friend ei a bira un stranger? Yes, den mi caso si. Por pasa toh, dus bo tin bo best friend, of bo tin un best friend, anto despues. Sa tin bia algo a pasa of tin bia nada no a pasa pero gewoon e best friend ta para bira un stranger. Bo ta krese for di e otro of e biaha bo ta krese for di e persona cambio ta tuma luga bo no ta ni para ketu so ora cambio pasa bo no ta para ketu analisa pan ey Vania a cambia of ey Kenley a cambia gewoon e ta sosode anto despues di tempo bo ta mira cu ah no e persona su escoge no ta di mi mas anto e no ta fit. No ta tur ora e ta sinta na e persona a cambia pero bo meta nan den bida kisas a cambia dus bo enfoke ta otro dus ori kisas bosan no ta riba mesun lia mas so automaticamente bosan ta crece bel laga otro. A mi mi circle di best friend ta hopi chikito anto loke cu ami ta interpreta e parti di stranger Ta por ehèmpel e parti komunikashon. Por ehèmpel ami no ta un hende ku ta bèl bo tur dia òf ap bo tur dia. Pero ya, ora ku nos papia ta manera dun pasa ke mi a di stranger den sentido ei ku mi bèl bo òf nan mi ta kobra di refren, oh stranger! Basta di esnan dende di bo, pero no ku tanta manera bai rabia ku bo òf judge bo òf so. Ta mester tambe ta importante bèrdat, dus ku bo tin bo friendsnan anto ku nan sa ku bo t'ei pa nan i abo sa ku nan t'ei pa bo maske ku bo no ta papia tur dia pasobra bo ta imagina nan tin dia bo ta druk, bo ta bezig, bo ta bo no ta papia tur dia pero bo sa ku hey e hende ei e t'ei pa bo anto abo tambe t'ei p'e pero ami tòg tin ku bisa si tòg pa ami anto si t'un best friend. Mi ta sinti tok ku e no mester bai asina tin bia. No por tin un best friend ku por ta mi no sa ku e por ta e tabata malu òf por ta e tin algu ku ta tin e ta tin un doló òf el a pasa den un situashon. Paso dor ku nos no tin komunikashon ku otro e no sa. Anto yori segun ami, ami tòg ta pone e diferensha entre friends, hendenan ku bo ta bo ta close kuné i best friends. Anto pa ami tòg mi best friend mi ta apresiá ku ami ta. Busca su drechi y e tambe ta busca su libre. Paso tin mia bo no sa kico un hende ta pasa den. Anto si bo ta considera su bo mes como su best friend, bo ta cu e telefon, hey, con ta? Tu cos ta bon? Tu cos ta ok? No mester ta tur dia, pero e pa ami e comunicacion ey ta importante. Pero ey mester ta un comprension di ambos banda. Dus mescos cu kisas abo kisas ta aprecia cu e ta tuma contacto un tiki mas regular, e otro persona tambe ta aprecia si abo por. Comprende cu e ta un toki druk, bo sa? Cu no ta tur ora e por. Anto den mi caso tambe, mi tin cu sluit mi mes an na awo. Mi tambe ta super druk tur ora, pero mi no kere nan acostumbrá awo aki si. Prome nan a tuma mi un tiki na malo, pero nan a acostumbrá. Pero ora cu nos topa otro, anto bo ta papia ketchup. Corecto. Pues a no por connect mas entonces bo ta bisa cu ya. Yes. Enta bay den bon direccion. Yes. Ami mi dos best friend nan ta mi best friend te cu bay. Nan ta hende nan cu kisas pa den age ta bisa mi ta comunica constante cu nan of tur dia cu nan pero ora mi comunica nan comunica bon. Y mi tin friends nan largo tambe. Friends nan di hopi aña cu fo'i tempo mi tabata pa escol nos tabata hopi bon pero hopi bon friends entonces nos a crece Nos prioridat ta otro awor aki, pero stil ora nos toca, ora nos comunica e magia te'e nos ta hef for nan ta sigui. Pues mi ta nota cu den su caso y den mi caso nos a crece, pero stil nos por haya e punto cu nos ta conecta cu otro. Pero esey ta amistad real, esey ta un amistad real. Anto por ta tin be, ami tin cu bisa di mi mes, e experiencia bo tin yen hende rondoi bo, pero segun bo ta crece bo ta bin repara. Ken si, ken no. Ken ta bo amisat real, ken ta bo best friend ando ken ta batatero ando y bo gewoon pa bo sa porta cu minencia of djis pa ban sali. Así tambe bo tin friendsnan cu ta, of friendsnan cu ta bon cu bo pa nan tin pia pa sali cune. Pero ora cu bo ta den, bo sa algo, un percance cu bo, bo tin yende pa yega ceca dje. Pasobra esey nan ta hendenan cu nan ta bon cu bo pa cierto cuminencia pero cu nan ta hendenan real. Anto hendenan y segun tempo ta bay. bo ta crece bo ta madura bo ta comprende tambe kiko ke men friendship anto originan automaticamente nan ta kaya afo anto nan ta bira strangers pero e great ta cu di cada un di nan bo ta siña algo cu bo ta bini anto nan ta haci bo mas grandi dus no sin importa con bosan a keda cu otro den e tempo cu bosan si den e tempo cu bosan ta tin e amistad bo siña algo anto un cosa mi ta haña ta cu. Hoe dan ook kiko pasa ke amistad, bo tin ku kòrda ku abo a duna di bo parti, abo a kumpli, abo tabata loyal, anto si e kos no a funshoná e no a funshoná. Si bosnan a split, ya e kos ta kai for e otro. Bo tin ku wòri. Sí, mi tabata wòri hopi timbe, pero despues mi a bin siña ku tin diferente tipo di hende ku ta drenta bo bida pa diferente motibu. Tin hende ku ta lifetime. Tiene ku ta season, tiene ku ta reason. E hende ku ta drenta bobida pa un reason e ta tin ku siña bo algu den e temporada di ba siña algu di dje. Anto algu a pasa òf también algu no a pasa bot e hende ta disparse pa e mundia. Tiene ku ta life time mané bo a bisa bo friendsnan ku te te awor aki bo ta bon kuné. I tin hende ta un season nan te un temporada ba siña algu di nan ba mak mei ba haña experiencianan great ku nan pero despues. Sí. Nan no tei mas. Ya. Sí, dus eh, Ujú. E ta depende tambe kon awor nos a papia di e, e situacion, pero nos a lubida di toke parti kon bo ta handle esaki. Melissa a indica Berdad. cu e tabata sinti worry of e tabata preocupa, pero awor no mas. Kon abo ta handle esaki, Ami no Vania? ta worry at all. Ey, ami ta un hende cu nada, nada no ta preocupa mi. Unico hende cu por tin un influencia riba mi, ta mi yu. Por de rest esun cu conoce mi sa cu whatever pasa, pasa, sea nos a keda bon, nos no a keda bon, bida ta sigui, nos a sigui bay. Dus nada no tin cu preocupa por mi. Ami ta kere cu tur cos ta pasa pa un motibu, anto ta gewoon learn the best out of it, anto sigui forward. Anto nos a dice hi stranger, nos a sigui bay.